Ka channel lo thlirtu te in zavain chibai leh vek ule. Hei vawiin ni sawmthum October sanghnih sawmhnih pali hian Lunglei ah Mizo Car Bazar Lunglei Branch hawnna hun kan va nei dawn a, zaithiam te leh model te nen hun kan hmang ho dawn a ni a, kan chet tlatna te a tawp thleng in min lo thlir sak theuh dawn nia. Hello hello hello Chaw ei kha chiah ni ni pawh hi maw eh a nuam dawn em? Umm nuam dawn Lunglei kan kal dawn in duh leh ka rawn zui ve lo.

X-ray dawn nih hmel e tura granite te kan lo buk pai em tih te silai te kan lo pai em atom bomb te kan lo pai nge tura sek ka ngai a ni.

I sak hmel mawi leh a ka nen lung min dum tu Thin lai a i zam reng tri Oi Len a tlang a tang Kan trak a ni so fire ti chu kan ziak ta sa so

Ola hei in post zo chiah a. Tuna kim kiman hei ka lak dan khan nala ti bawk che hei. Kan ti ve leh dawn ni hi. Inse hian mawi a ni hei. Kan hua ve lawk a. Khei. Khawvel zawng zawng a lang emaw tih mai tur a ni kan awmna hi. Ha chuan ni lo deuh ang a phuai. Eng pawh ni se morning vek ule phawt tan a. Aw. Morning morning. Chuan hei Lunglei ah Vawiin ah hian in Mizo Car Bazaar i Lunglei branch eh hun na. Tiro. Eh, miss miss miss kan sawi tia se aw. Ah, kai. Vawiin hi ah hian in Lunglei ah Mizo Car Bazaar Lunglei branch hun na hun tlai dar thum ah kan nei dawn a. Oh, lo view tu te Mizo Car Bazaar lo tan chang chang tu te kan awm chuan in lo support oh Lunglei lampang in lo kal ve theuh dawn nia.

Wow, wow, wow. Hei pui lut tuk tuk Mizo Car Bazaar Lunglei Branch. A mawi lutuk tlat hei mawi lutuk nice em a ni.

Hei ka thlenna hotel hi seasons hotel a ni a a nuam em em mai a hei zau tha bawk sia pu nghak te nupa an chhungkua in hei hmun nuam tak hotel nuam tak ah min thlen tir a ka lawm khawp mai tichuan hei a view te pawh hi a tha em em mai a hei. e lunglei chu hmuh thui theih hle mai lunglei chu lang uar mai khu khu lamah te khuanin khu football te an lo khel bawk a e kai a view hi tha khawp mai hmuh theih kan hmu zau khawp mai a nuam hle ni lunglei hi tichuanin hei programme tan hmain ZTP khiangte in min chei a. IG lamah khanin ZTP Khiangte Beauty Studio tih khanin a awm a, in lo follow ve theuh dawn a nia. In chhuahna lem tih chu next video ah hian a lo lang dawn. Zawh ta e, mawi tawh lutuk. Engsiam nge phalai u. Hei hotel atangin kan chhuak chiah a tui chenna bawk an lo sawi tawh a tichuan tunah hianin programme kan neihna tur hmun lam kan pan mek a hei kan driver in ni lo hruai thawk bawk a a service hi pawh a chang mang mai kan hun hman dan te pawh kan rawn din ang chiang dawn a nia.

Min hmangaih dawn em ni Min hmangaih dawn em ni Chutiang a mipui te ni hana min put tur chuan he mizo kar bazar. Lunglei Branch hi lawm takin ka hawng e. Hale tichuanin kan GPS a awm tak hianin dawr hi han ram hmasa ber che a, chumi hnuah kan duh dawn nia aw.

Ka video te a tawk thleng a min lo thlir sak tu te in chungah lawm thu ka sawi e, in zavai in mut tui mang tha vek aw le.